Осталык дәресләренең чираттагысын дәвам итәбез. Бүген без аны Гаяз Исхакыйның Кәҗүл читек хикәясенә багышларбыз. Гаяз Исхакый Кәҗүл читек хикәясен 1916 елда яза һәм аны Аң журналында бастырып та чыгара. Ул кыска гына хикәя һәм Гаяз Исхакый тәнкыйди реализм тарафдары буларак, шушы юнәлешнең бер вәкиле буларак, Кәҗүл читек хикәясен дә шушы тәнкыйди реализм кысаларында иҗат иткән. Хикәянең үзенә килик. Минем әти бүген Казаннан кайта. Улмы? Ул миңа саплы колач китерә. Аннары миңа читек китерә. Өр-яңа читек. Аның саурусы синең апаңның намазлык чигә торган үрнәге кебек чәчәкле була. Аның олтаны болгар олтаны кырыеннан киселгән, ярып ук киселгән. Үзе кып-кызыл төсле. Кура җиләге төсле кызыл түгел, зияб төсле кызыл. Аның балтыры шадраланып тора. чем-кара. Минем әти кәҗүл читек китерә. Иртәгә гаеткә мин кәҗүл читек киеп барам. Беләмсең, Миңгали, минем читекнең балтырының очы кып-кызыл иттереп тар сәхтиян тоткан була. Ул әнинеке кебек түгәрәкләнеп беткән булмый, тип-тигез киселгән була. Ул әкертен генә шыгырдый, солдаттан кайткан Фәхри малаеның итеге шыгырдаган кебек түгел, шыгыр-шыгыр шыгырдый. Безнең әни иртәгә бәйрәм ашы пешерә. Әйдә, тизрәк чабыйк. Көтү тиз керсен иде дә, сыерларны тиз табып кайтсак иде. Әйеме, Миңнегали? Миңа иртәгә гаеткә киеп барырга әби чапан тегә. Минем чапан җем-җем итеп тора. Әби әйтә, мондый чапанны Бохар падишасының улы гына киядер, ди. Саранҗы, ди. Ул әле өр-яңа, өр-яңа. Әби әйтә, саранҗы искерми, ди. Һәм менә шушылай итеп хикәя унике бит дәвамында менә мондый кәгазьдә ул дәвам итә. Хикәянең үзенә килгәндә, без аны, ул безгә бүгенге көндә ике аспекттан кызыклы. Беренчедән, ул этнографик моментлары белән укучыны җәлеп итә. Менә мин укыган өзектә генә дә анда берничә сүз очрый, бүген без аларны кулланмыйбыз. Кулланмагач аңламыйбыз. Менә мин аларның кайберләрен шушында аңлатып китәргә телим. Беренчедән, саплы калач. Нәрсә ул саплы калач? Менә безнең телдә кызыл билле прәннек дигән сүзләр бар иде. Ә менә саплы калач та элек егерменче йөз башында ул Россия халыклары арасында очрый торган тәмле күмәчләрнең берсе. Ул, саплы калач, узган гасыр башына кадәр Россиядә пешерелә торган саплы күмәч булган һәм русларның шундый дайте да ручки дигән әйтеме бар, шул әйтем менә шушы саплы калач ка әйтелгән дә инде, шуннан килеп чыккан, чөнки калачларны элек шулай итеп пешергәннәр, аның күмәч үзе һәм саплы итеп эшләгәннәр дә менә шушы сабыннан тотып ашый торган булганнар. Ул, күрәсең, инде егерменче йөз башында гигиена таләпләрен үтәү өчен аның күмәчен ашаганнар, ә сабын инде калдыра торган булганнар һәм аның шушы сабын да ашаган кешеләр, алар инде үзләре фәкыйрь, ярлы кешеләр саналган, шуңа күрә дойти до ручки дигән әйбер ул фәкыйрьлеккә барып җитү дигән сүз. Һәм менә бу әсәрдә дә, Кәҗүл читектә дә менә шундый саплы калач турында сүз бара. Һәм саурысты ди, читек турында сөйләп киттек бит инде. Беренчедән, кәҗүл читек. Кәҗүл ул шулай ук кәҗә тиресеннән эшләнгән, күн. Һәм Адлер Тимергалинең менә монда аның миллият сүзлеге бар. Һәм менә бик күп Монда очраган бик күп шушы сүзләр, алар Адлер Тимергалинең Миллият сүзлегендә табарга була аларның мәгънәләрен, шул исәптән кәҗүл читекне дә. Кәҗүл читек, ягъни ул козел дигән сүздән алынган. Һәм кәҗә тиресеннән эшләнгән инде шундый затлы читек дип әйтергә кирәк. Ә саурысы, сауры шулай ук күн эшләнмәләренә кагылышлы сүз. Ат, сыер, сарык, кәҗә кебек хайваннарның янбаш тиресеннән эшләнгән күн. Һәм монда шулай ук алга таба китә. Болгар олтаны ди, менә аның олтаны, Болгар олтаны. Болгар олтаны ул элек болгарлар тарафыннан сыер, үгез тиресен эшкәртеп ясалган ныкча олтан, Ләкин кәҗә тиресеннән дә эшләнгән булырга мөмкин һәм аны Болгарый дип атаганнар. Без бу төшенчәләрне Гаяз Исхакыйда гына түгел, башка Ерменче йөзбашы әдипләрендә дә еш күрәбез. Хәтта Лев Толстойның Война и мир әсәрендә Андрей Балконский да менә шушындый Болгарый сәхтиян читектән булуы турында язылган. Аны татар читеге дип, татарские сапоги дип атый Лев Толстой. Һәм монда тагын алга таба безгә аңлашылмый торган зияб төсле ди. Ул зияблек дигән сүз шулай ук һәм кызыл төсне э, аңлатыр өчен, кызыл төснең ни дәрәҗәдә җете булуын аңлатыр өчен инде кызыл түш кошының түшендәге кызыл төсне кебек кызылны аңлата торган сүз. Э, һәм сәхтиян, шулай ук ул э, фарсы сүзеннән кергән сүз. Сәх дигән ныкча мәгънәсендә кулланыла, күбесенчә кәҗә, бәрәне тиресеннән эшләнгән нәфис, йомшак күн, сафьян дигән. Һәм сарык тиресеннән эшләнгәннәр эшләргә дә мөмкиннәр аны. Шул ук вакытта намаз читеге дип тә, мәсих читеге дип тә йөртелгән. Ягъни мәсих инде ул тәһарәт алуның сусыз гына алу ысулы. Монда менә андый сүзләр бик күп очрый. Һәм тагын бер сүз, ул да булса, монда чапан турында әйткәндә, ул менә минем саранҗы чапаным, ди. Ягъни ул, ди, Бохар падишасының углы гына кия торган саранҗы чапан турында сүз бара. Ягъни ул нинди чапан булырга тиеш, әгәр ул Бохар падишасының углы гына кия торган Ягъни бу шулай ук саржа дигән, саржа дип тә әйтәләр, саржа дигән шундый тукыма төре, аның инде җепләре тукылганда, бер җеп күчә барып, аның бизәге, тукыма рәвеше ул диагональ рәвештә бара җепләр һәм без бүгенге көндә менә деним, джинслар деним тукымасыннан тегелә бит инде, менә шушы, шундый ук типта тегелгән, ул ефәктән дә булырга мөмкин, ул шулай ук. Мамыктан да булырга мөмкин. Менә без бүген кия торган джинсылар инде шушы ук сарынҗы ысулы белән эшләнгән тукымадан тегелгән. Һәм менә шушындый этнографик яктан караганда да Кәҗүл читек хикәясе ул менә бу Мәхтүм Әхмәдулла исемле бит инде баш герой. Ул үзенең хыялындагы иң бай, иң затлы, бүген лук дип әйтәбез инде, образны күз алдына китереп, мактанып сөйли. Егерменче йөз башында, күрәсең, мәхдүмнәр өчен менә шушылай киенү Э, иң э, кыйммәтле читек, кәҗүл читек киеп, сарынҗы чапан киеп, аннары соң чалма урап, хушбуй сибеп, гает намазына бару ул инде Э, аның статусын күрсәтә, билгели торган иң э, зур бер билге санала торган булган инде күрәсең. Һәм менә шушы Гаяз Исхакый менә мондый этнографик моментлар белән безгә 20 йөз башындагы үсмерләрнең э, Балаларның хыялларын бик төгәл детальләрдә китереп җиткерә алган. Һәм, әйтүләренчә, Гаяз Исхакыйның менә бу образны алуы ул Гыйләҗ, аның әтисе Гыйләҗетдин хәзрәт образыннан алынган дип әйтәләр. Ул, күрәсең, нәкъ шулай киенеп йөри торган булган һәм моны безгә Чистайның Яуширмә авылында урнашкан Исхакый музеенда, Әйттеләр, анда менә шундый манекен бар, шушындый ук кәҗүл читек тора. Һәм Исхакый өчен болар берсе дә ят әйберләр булмаган. Ә инде кәҗүл читекнең идея-эстетик эчтәлегенә килсәк, бу кәҗүл читек шулай ук безнең өчен бүген актуаль әйбер, чөнки без менә бүген шулай ук брендлар дип саташкан буын. Ягъни бала Безнең балалар, яшь буын, алар чыннан да кулланучылык җәмгыятендә, консюмеризм дип атыйлар бит инде аны, алар брендлар белән киенергә яраталар, брендлардан төрле хушбуй турында сөйләшкәндә дә, һәр төрле киемнең детальләре турында сөйләшкәндә дә һәрвакыт брендларны әйтеп сөйләшәләр. Идея-эстетикә гына килик инде хәзер. Мин алда ук әйтеп киттем, Гаяз Исхакый әсәрне тәнкыйди реализм юнәлешендә язган дип. Ләкин ул бу әсәрне язганда ул куллана аң агышы техникасын, алымын куллана. Аң агышы ул модернистик әдәбиятка хас алым. Егерменче йөз башында киң таралган була. Беренче тапкыр бу Ысулны иң әлеге дә баягы минем яраткан язучым, ирланд язучысы Джеймс Джойс куллана үзенең Улисс романында. Ә аны кулланылышка 1890 нчы елда Америка психологы Уильям Джеймс кертеп җибәрә. Әдәбиятта бу ысулны бик яратып куллана башлыйлар, чөнки модернистик әдәбият ул традицион әдәби алымнарны Бөтенләй үзгә алымнар куллана, техникалар куллана башлый, структурасын үзгәртә әдәби әсәрнең. Һәм уң агышы да шулай ук алым буларак, техника буларак ул традицион хикәяләү структурасын бөтенләй яңа баштан кора. Анда вакыт агышы үзгәрә, Шулай ук антетиза, симметрия, параллелизм кебек һәм хисләрне көчәйтү, хисләрне градация формасында көчәйтү кулланыла. Шул ук вакытта аң агышы ул менә бер-берсенә логик яктан бәйләнмәгән җөмләләрне бер-бер артлы куллануга да китерә һәм ул геройның эчке халәте ничек бар шулай тасвирлап бирү өчен бик кирәк. Менә без Кәҗүл читек хикәясендә менә мин укып киткән өзектә генә дә, Менә минем әти кәҗүл читек китерә, ди беренче җөмлә. Ә икенче җөмләдә, Иртәгә гаеткә мин кәҗүл читек киеп барам, ди. Өченчесендә, Беләмсең, Миңнегали, Миңнегали, ди. Һәм дүртенчесендә, Безнең әни иртәгә бәйрәм ашы пешерә. Әйдә, сыерларны тизрәк табып кайтыйк. Ягъни бер-берсенә логик яктан бөтенләй бәйләнмәгән, ләкин шул ук вакытта без инде геройның аң агышының процессында, Бу атмосфераны бөтенләе белән менә бу Әхмәдулла исемле баш герой нинди ситуациядә икәнне, нинди халәттә икәнне бик яхшы тоемлыйбыз. Һәм Гаяз Исхакый аң агышы алымын менә шулай итеп татар әдәбиятына беренчеләрдән булып кертеп җибәрә. Ул бүген безгә шундый гадәти тоелырга мөмкин, чөнки

Нәҗип хикәясендә шулай ук баланың эчке халәте, эчке хисләре бирелгән иде. Ә Кәҗүл читектә инде бөтенләй без аның күңелендә нинди аң агышы аша нинди хисләр нең үзгәрешен күрәбез, аларның бер-бер артлы алмашуын. Монда бит инде без хис ничек үзгәрә? Башта ул Әхмәдулла шундый шатлыклы, могҗиза көтү халәтендә яши. Менә бу кәҗүл читекне алып кайту, ул аның инициациясе булырга тиеш. Ул могҗиза көтә. Чөнки ул мулла малае һәм аңа мәхдүм буларак, беренче тапкыр чапан киеп, чалма чалып, кәҗүл читек киеп мәчеткә баруы, ул аның статусын бөтенләй башкага үзгәртү дигән сүз. Бу аның өчен бер ритуал. мәгънәсенә ия, шундый функциягә ия. Менә бу ритуалны үтәргә әзер ул. Ул аны көтә, ул аны могҗизага тиң күреп көтә. Беренче тапкыр аның менә бу могҗиза булмый калу ихтималы шушы әти, көтү кайтып сыерларны алып кайтуга Анда ул беренче тапкыр аңа әйтәләр, менә өлгерми калган бит әле, ди. Ләкин аның өмете алай гына сүнәрлек түгел. Аның бу өметен өлкәннәр дә җимерәселәре килми. Юк, без сиңа кәҗүл читекне булдырабыз, булдырабыз, борчылма, диләр. Һәм менә бу хис аны Рабига, аның сеңлесе Рабига, аңа менә алып кайтканнар, ә Әхмәдулланыкы өлгерми калган. Ләкин бу хис, өмет хисе аның, менә бу алда торган шатлык хисен менә бу кәҗүл читекнең әле өлгермәве генә җимерә алмый. Һәм өлкәннәр дә моны җимермәс өчен җимерүгә, җимерелүгә юл куймыйлар. Шулай итеп, алар әсәрне, әсәрдә менә бу хис градация белән үсә, үсә, үсә һәм гает намазында иң югары ноктасына җитә. Һәм могҗиза булмый кала. Менә ни дәрәҗәдә могҗиза хисен көтү, менә бу халәт ни дәрәҗәдә киеренкеләнгән булса, шундый ук дәрәҗәдә пропорциональ рәвештә безнең Әхмәдулла алдана. Моның белән Гаяз Исхакый нәрсә әйтергә тели соң дигән менә шундый бер сорау туа. Ни өчен безгә бу малайның алдануын, ул бит инде нәкъ менә рөккугъ вакытында аның артында пыш-пыш киләләр, аннары соң аның чапанының чапанының итәгеннән тарталар, чалмасын тартып сүтәләр, аны мыскыллыйлар, әнисенең читеген кигән, әбисенең кәвешен кигән, Ягъни ул тешләп кача аларны, йөгереп кайтып бара һәм аны әбисе, Гает мөбарәк булсын, улым, дип каршылауга ул кычкырып елап җибәрә. Ягъни әсәр башындагы менә бу зур, дөньяга сыймастай зур шатлык, дөньяга сыймастай зур хәсрәт, алдану белән алышынып куя. Бу әсәрдә Хисләрнең күчеше аша Гаяз Исхакый безгә өлкәннәрнең һәм балалар арасындагы, өлкәннәр белән балалар арасындагы менә бу аңлашылмаучылыкның нинди, хәтта ул изге ялган булган очракта да, балага йогынтысын күрсәтергә тели. Менә егерменче йөз башына кабат кайтыйк. Унберенче елда, 1911 елда Гаяз Исхакый Ике йөз елдан соң инкыйраз дигән әсәрен яза. Ике йөз елдан соң инкыйраз әсәре ул антиутопия. Шушы әсәрендә Гаяз Исхакый татар милләтенең эсхатологик мифын формалаштырып бирә, Без ике йөз елдан соң бетәчәкбез, безгә инкыйраз булачак, ди. Ә уналтынчы елда ул кәҗүл читектә шушы фикерне дәвам итә һәм аның бетүенең сәбәпләрен уйлаганда, ә киләчәк буынны алдауның нәтиҗәләре менә мондый була, вакытында баланы дөресен әйтеп, аны шушы өметләр белән алдамаска кирәк дигән фикерне җиткерергә тели. Егерменче йөз башы, әлеге дә баягы менә муллалар Алар аерым сословие түгел ул вакытта. Мулла ул бары тик укымышлылар, руханилар һәм ул милли элиталар, милли элитага керә. Алар ул вакытта үзләрен икенче бер гади крестьян халкыннан башка, бер башка өстен, ике башка өстен икәнлекләрен беләләр һәм моны балалар да күреп үсә. Ул ни өчен менә Әхмәдулла нәкъ әтисе, әнисе кебек, нәкъ менә мулла әтисе кебек һәм абыйсы кебек күрен, кыяфәттә булырга тели? Чөнки аның тизрәк үсәсе килә һәм нәкъ шундый ук итеп йөрисе килә, чалма чапан киеп, кәҗүл читек киеп, гаеткә барып, бөтенесеннән өстен булып йөрисе килә аның. Мондый әйберләрне Гаяз Исхакый тәнкыйди реализм аша тәнкыйтьли. Моны Гаяз Исхакый гына түгел, ул вакытта башка әдипләр дә тәнкыйтьли. Менә, мәсәлән, Фатыйх Әмирхан ның үз үзенең тәрҗемәи хәленә тукталып китик. Ул үзенең тәрҗемәи хәлендә шундый кызыклы итеп, менә болай итеп тасвирлый мулла малайларының ничек итеп башкалардан аерылып торуын, өстен булуын. Мин, мулла баласы булганга, бик кечкенәдән үк муллалык дәрәҗәсенең пәйгамбәр вә сәхабәлектән кала иң зур дәрәҗә икәнен бик яхшы төшенә идем. Акрын-акрын кыланышларым белән муллалыкка хәзерләнә башладым. Әтинең иске бик әсәп казакиен сүттереп, үземә бер чапан тектерттем. Аны ук иске чалмасыннан кистерттереп, үз гәүдәмә мөнасыйп зурлыкта бер чалма хәзерләттердем һәм әнинең иске зонтигының сабын суырып алып, үземә намаз таягы итеп тота башладым. Ягъни, бәләкәй генә балага нәрсәгә инде ул таяк? Мин шулай итеп намазга йөрим дә йөрим, ә мәхәлләмезнең сакаллы сабыйлары мине кечкенә клоун дип йөрисе урынына, нәни мулла дип йөриләр. Ягъни ул менә шуны шундый теге юмор аша бу әйберләрнең көлке икәнен әйтеп бирә. Шулай ук Фатыйх Әмирхан да һәм Исхакый да менә шушы малайның көлкегә калуын, аның нинди теге ул аның өчен чыннан да дөнья беткәнгә тиң фаҗига малай өчен, чөнки ул аны шундый итеп көтте һәм ул шундый ук итеп Ул данлы. Бу фаҗигагә тиң аның өчен. Фатыйх Әмир хан менә үзенең тәрҗемәи хәленнән менә шушылай итеп көлсә, Гаяз Исхакый егерменче йөз башында татар ларның милли элитасы булырга тиешле кешеләрнең менә шундый тышкы кыяфәткә күбрәк игътибар биреп, эчке рухый Менә бу хәтта гает намазының да рухи ягына азрак игътибар ителүенә тәнкыйть күзлеге аша карый һәм моны модернистик алым кулланып, аң агышы аша. Менә мин сезгә менә күрсәтеп бирәм, көзгедәге кебек, сез аны карагыз да үзегез өчен нәтиҗә ясагыз, дип, менә шундый тәнкыйди реализм әсәре тудыра. Һәм бу әсәрне, әлбәттә, безгә укырга кирәк. Яңадан бүгенге көн күзлегеннән ул инде бүген дә безнең өчен бик актуаль, әйткәнемчә, беренчедән шушы этнографик яктан, икенчедән ул үзенең идея эстетик эчтәлеге белән безне һаман да кисәтеп тора.